Snake Island rul awmna thliar kar he rul awmna thliar kar hi Brazil thliar kar niin a hming atan Snake Island rul thliar kar tiin an vuah a ni he thliar karah hian hmanlai kum sakhaw zakua sawmhnih chho velah kha chuan mihringte pawh an lo cheng ve tawh a ni awm e. Mahse, mihring tan khawsak a harsat em avangin leh rual hlauhawm tak tak an tam em avangin an cheng rei lo hle a ni. He thlian kar hi Atlantic Ocean-a awm niin sik leh sa a tha loin lung hmun tih theih deuh thawh awmna hmun a ni. Helai hmuna an khawsak hun lai hian lawng mite kaihhruaina insang vengtu te chhungkua chu rul chukna mi viper in a chawkhlum vek a ni. A hnu atang chuan mi duh pawh a tlawh pawh an phal ta lo a ni. Navy sipai rual te chuan chu lai hmun chu a va an va finfiah in mihring tan kalna hlauhawm tak a ni tih an va finfiah bawk a ni. An sawi dan pakhat leh ah chuan kum zabi sawm hnihna lai vel khan helai thliar kar ah hian ban hla hmun siam tum in ban hla an va phun nual hman a, mahse rule in a lo chuk thlum vek a ni. Wikipedia in a tarlan dan chuan he Snake Island hi square metre nuaihli sing thum vel niin a zau zawng hi an tarlang a, helai hmuna tlang sang ber pawh hi metre zahnih paruk vel leka sang a ni. Researcher te chuanin he thliarkar tereuh te ah hian rul chi hrang hrang sangli bawr vel awmin an chhut a ni. Brazil sorkar chuan mipuite him zawk nan leh, He thliar karah hianin ka lan phal ta lo bur mai a ni. He thliar kar hi a hma chuan Brazil ram nen hian a inzawm a, mahse hun lo kal liam zelin tui finriat chim chin a lo sangin he thliar kar hi a lo ti hrang ta a, Brazil nen chuanin a lo hrang ta a ni. He thliar karah hian Brazil sawrkar in a phal mite bak. kal a kham tlat a, doctor leh rul chanchin zir chiang tur te erawh chu invenna tha tawk nena kal a phal a ni. Kan sawi tawh ang khan he thler karah hian rul chukna chi mihring tana thihpui thapna tur an cheng tam em em a, helaia rul chi khat mihring tana hlauhawm leh khawvel hmun danga vang em em mai rul a awm a, chu rul chu a hming atam Golden Lens Head tiin a hming an vuah a ni. He rule bik hi chu a hlauhawm em em mai a, a chuk tawh chuan an tihpui ngei ngei thin a ni. A chuk tawh te tan inenkawnna tha vak lo ah chuan zah a pathum chauh damna chance a awm a. Doctor te leh inenkawl tha nei te tan chuan zah a pasarih damna chance awm ang velin an chhut a ni. He rule hi eng atan nge an hman ni teh reng nge ni? He thliar kara a ruka lut ru te chuan. He rul hlauhawm Golden Lancet hi hmanin hetiang rul pakhat hi dollar sing thum lai a ni. India pawisa chuan makta duai thum aina tam hial zawk a ni he rul pakhat hman hi. Hemi a nih avang hian sorkar phal loin mahni nunna thlapin he thliar karah hian an kal ru thin a. He rulin mi a chuk tawh chu a chuka te chu. an kal a chhe nghal vat a an tha a zawiin thluak lamah harsat a tam tak an tawk bawk thin a ni helai hmunah hian rul chauh an cheng vek bik lo va sava pemchi lam te hian chawlh nan an hmang ve thin sava te chu lei ah tla ngam lovin thingkungah bu neiin an awm a mahse chu pawh chu rulin han lawn chilhin an ei thin a ni. Ramsa lam chu engmah an awm thei lo a ni. Rul hian a lo chukin a lo vai hma hmih hmiah zel a ni. Loh theih loin emaw he hmunah hian kal ta la, i ke pen tin chu Rulin an lo bawr che a nih loh vek pawhin minute nga chhung lek dam tur pawhin i beih fe a ngai ang. Chuvang chuan he thliar karah hian kal loh hram i tum dawn a nia.